Ia, fis yma eto efo uchafbwyntiau yn at pump. Gwestai ar y rhaglen ddydd Sul oedd Alun Williams, Erin Richards a Dan Lloyd. Dyma be ddigwyddodd. Os da chi wedi bod yn gwylio'r uchafbwyntiau dros yr wythnosau dwytha, a gobeithio bo chi, mae'n siŵr bod chi wedi sylwi bod fi roi dipyn o sylw i'r ffaith bod Tudur a Rhidian yn dilyn y tips ffasiwn ar y rhaglen. Be oedd Rhydian yn edrych ymlaen ato fo dydd Sul, tybed? A hefyd, sut i wisgo ffrog bach chdi am bum munud ar hugain wedi un, mi fydda i'n gwylio hwnna. Wel wir, be nesa? Ond dwi siŵr oedd y tips gwallt yn reit handi i'r ddau ynnyn nhw 'fyd. Mae'n anodd i wybod be i wneud, Tuds, yndi, pan mae dy wallt di bach yn drwchus. Yndi, dwi'n cael trafferth sythio weithiau. Sut gwnes di bobman cael yr un drafferth efo gwallt tenau? Dw'm 'mod. Gafon ni glywed sôn am hanes Gruff ci Erin Richards. Ond sut bosman sgen i tybed? Mae'r dyn post yn dod a fi'n meddwl oherwydd bod y dyn post yn yym yn gwynto lot o gŵn eryll. Ie. Ond mae Gruff yym yn cysau... Nice after shave! There we go then. Eau de duck key. Yym a ma'r yy ma' ma' ma' 'da fi fel piben bach ar bwys y ma'r ma'r thing post lle ma'r yy yy llythyren yn mynd ar yr ochor arall y wal a ma' fel yym piban bach, I don't know why, rhwng yym rhwng hwnna yy rhwng y wal a wedyn ma'r yym ma' Griff yy ochor arall y piben so ma'r postman ochor yma yn rhoi'r llythyr i mewn ma' Griff fel 'yn fel 'yn ar bwys y piban bach jyst fel fel 'yn a ma'r yym dyn post jyst fel... God ma' wnna'n stori hir yndi? Wow! Pryd sydyn nath Geth i ni wsos dwytha a dyna nath o dy Sul efyd, brechdan stêc, y bwyd perffaith i ga'l wrth wylio gêm rygbi. Wel mae hwn yn grêt, cos pryd chi'n fyta fo, mae'r salad ma yn dod allan a mae'n dod lawr fyna i gyd a mae jyst yn neud, wel, gobeithio ddim ar dy dop neis di te. Ar yn nhop newydd i. Ie. Wel mae fe'n edrych yn flasus, ond ma- so ma' hwnna myn' i ffito mewn i'n ngheg i, er bod e'n Ei ffito'n law i mewn. O! Reit te. Reit i waith efo fe. Ymddiheuriade os yw'r top yn myn' yn frwnt o hyn ymlan. Tynnu'r ffyn o fe. Mae rhai yn cyfft i sgwennu ffilm arswyd am rw sombis o Werddon, A mae Erin Richards yn reit keen am ran yn y fo swn i'n ddeud. Fiddly fiddly Waw! Da, di quizzes uned pump ma de. Sbiwch sut hwyl gath Rhidian a Dan Lloyd dy Sul. Ydy o'n yym... Ffon hud! O, ffon hud. Iawn, reit, dyna ni, yy, tro 'ma. Ydy o'n 'di gael ei wneud o ddefnydd neu ydy o'n... O na 'di o ddim! Na 'di o ddim! Yym ydy o... oes 'na elfen hud olaidd iddo fo? Oes oes! Oes? Ia! Ond yr ateb... Ia. Yym ydy o'n yy magic carpet? Na! Un arall i ddangos! Yym ffês? Na. Mwnci? Lam- Lamborghini, felly dyna ni yy... Lamp- o ie wrth gwrs. Yn anffodus, colli nath Cymru yn erbyn Lloegr yn y gêm rygbi dydd Sadwrn. Ond, fe oedd Gwenno yng nghanol y bwrlwm yn Twickenham, Yn dysgu pobl sydd wedi siarad Cymraeg. Iechyd da. Iechyd da! No star, Blodwyn! Iechyd da! Cymru ydi gora. Cymru at y goga. Ia! Cymru i ennill! Cymru Cymru yn yn well well na na Lloegr. Lloegr. Mae Lloegr yn drewi. Yn drewi. Mae Math Glyn yn nabod ni gyd erbyn hyn. Wel, o'n i'n meddwl bod o. Da iawn, gwawr yn hobnobio efo'r sêr. Nace, math Gwenno a Thu Twickenham, dim gwawr. Do, dwi wedi gadael y stiwdio i ddweud croeso i Ffion. Dwi yma yn HQ y Saeson, neu Twickenham i chi a fi. Tybed be oedd gair y dydd gin Lenny dy Sul? O, mae'n fyrlymus. Ar Sky One heno. Mae'n rhaid ni sôn am... Fyrlymus iawn. A maen nhw wedi cyrraedd y rownd gynderfynol, felly mae hynna'n fyrlymus iddyn nhw. Gafodd Lenny sgwrs efo Alun Williams, ac oedd 'na dipyn o dynnu coes yn mynd 'mlaen.

Mae pethau'n mynd yn nyts 'ma. Wel, diolch yn fawr iawn am y tro. Y mwnci, Alun Williams. Da ni gyd yn gweld pa mor oer mae 'di bod yn ddiweddar, ond fedrwn i'm cwyno. Sbïwch ar Michael druan yn fama. Hei! Ymunwch efo fi eto tro nesa am fwy o hwyl gobeithio a dal bobl allan a uchafbwyntiau uned 5.